Soi nascudo en Belgico e doncos aquí ei estudiat en geologio, soi geològ de formacion a l'Universitat de Brussèlo e ei agut me ei totjor fa fai de musico tutto picciotto e autodidacto como se ditz e un jorn ei comprés que Me podioi passar eventualament de geologiu, mes non pas de la musica. Soi installat au costat dei Chalabro, ont vivi actualament amé mon òme, mon marit, Nicolas.
E mangé me didé me ieu qu'n ei rencontrat un òme qu'es sono la cornemusa d'ici, me didé. Anèri a la recèrca d'aquel sonaire de la cornemusa d'aicí.

E ben didon, e ara la trosam 1970, arribèt a Mèla Bodega, coma èra demorat en relaciu a de Jan Beauvois, Jan Beauvois èra fai fabricar un gai e dus sonèron per animar que lo segon d'ofèsta o era escasada. E d'un pei, cada an, La bodega torna sonar de harmonie.
Ongan festejant los 20 ans de l'escòla de bodega qu'ei creada doncas a Vilhardonèl e. Nos sendits totis de l'associacion, be cal far, cal festejar aquò plan coma cal. Avèm festejat, festejat aquò sus tres nivèls. Lo primièr èra una bèl, una polida fèsta a Vilardonèl amb un concors de bodèc que l'Antòni justament a ganhat lo concors amb la, l'Antòni, l'Antoní, lo pitjor, pitjor filh de, de Milubiau e doncos avèm fait lo la jornada festejairo per la bodega a Vilardonha un repais un balèt e tot tot tot çò que calió per una polida fèsta de la bodega après lo segond nivèl èra una masterclass al conservatòri de Carcassona perqué Abans de de m'arrestar d'ensenhar de transmetre la bodega, ei pensat qu'èro important que que los joves se pòscan apropriar la bodega tanben, perque a l'escòla de bodega de Vilardonèl es en mitat rural, bon tot lo monde i pòt pas anar, doncos lo mai que mai cap als joves, Ei passat un diploma d'Estat per poder butar la pòrta del Conservatòri de Carcassonne e aquí lo pòste de professor de bodega es creat al Conservatòri de Carcassonne e doncas de Bèla Antòni es vengut avió pensi qu'avió 11 ans e ara qu'a 17 ans sona coma un es fabulós coma es musician. Soi Carcassonais, ei 17 ans e soi bodegaire. Alors ei conegut la bodega qu'auro eri en Calandreta, es la Sofia qu'auro vengut faire un intervencion a l'escòla e ei trapat l'instrument fòrç polit. E espèra aquò que en seisena soi anat al conservatòri per faire ma muscu. Avioi vòut totjorn al conservatòri per qu'aviam cambiat de professor, donc avioi es lo matís, es pas pus la Sofia, enfin la Sofia e avioi es un pauc dificil d'anar faire cours perque lo bac e a trabalhar. Çò qu'a emi amb la Bodega es l'aspèct un pauc perdut, un pauc cultural, occitan tanben, e cossí dire, es tanben una bodega, une cornemuse en francés, e dempè que soi pichon entendi aquò e couro, enfin, couro ai après que a costat de Carcassona i aviá una bodega, me qu'aviá subretot

Doncos èra lo segond nivèl, una masterclass, e lo tresen nos sèm dits que nos cal far plaser de crear un espectacle ont la Seguir la Bodega seriá la reina Doncos a un moment nos sentím nos cal l'ajuda de professionals del teatre e avèm trapat doncos a aquela companha de las nuadas, compagnie des nuées, de Pezenas que nos a ajudat a acabar lo tèxt, a metre en forma e avèm Avèm agut l'astre de poder trabalhar aquí dins lo Teatre de las Vinhas perque es un pichòt teatre ont las condicions tecnicas son formidablas. Avèm poscut trabalhar dins bonas condicions amé lo lum del teatre qu'es un luòc remirable e amé lo meteire en scèna qu'an participat tanben a l'espectacle. Aquí Atal es nascut Bufo, Bufo, la pudèc. Bufo! Bufo! Mamèt! Mamèt! Ont es la clau de l'armari? Escotatz! Ausissètz? La montanha negra se desrevelh. Tè? Qu'es aquò? Doçomanet, la filhòta caressa la crabeta e la crabeta la dai sofa. E Valentina, de qué ne dises?

Totjorn cantarai.
Budu, la Valentina, budu, budu, budu, budu.
E coma Marjou? Ne vòs una? E be, alavetz, demprimete la calmonta.
Lo vaquí, lo buf de la Montanha Negra, una nòta, doas.

Eu son Didier Babou, le president de l'Escòla de Bodego de Vilardonèl. Jògui la Bodego, me surtot mo trabalhi per que la Bodego siós conocido en tota l'Occitania. È començat a aprene la Bodego quand la Sofia a dubèrt la classa al Conservatòri de Carcassona, aquò fa dètz ans. Al Conservatio sèm, pense, una quinzena. Arrò le professor que comendo al conservatòri es ce matís que nos ven de l'Arièjo.

En quitar la Belgica, sabioi qu'aquí dins sud de França existissió una cornemuse, la bodega, mas l'abioi pas jamad encut, jamai encontrada. E fin finala, l'ei encontrada dins un festenal dins centre França, a Saint-Chartier. En aqueste moment, e l'ei vist dins un prat, en çò dels expausants de facto de Musico, e l'ei vist impausant e foguèri atrairant, e ei demandat al tipe es que pòdi ensajar, e el se risióc e. que se disio que poirió pas jamai bufar dins aquel aquel obestió e l'encontre d'a d'aquel moment foguèt important perque ei ei ei sentit un i a quicòm que se passa quand as un obestió dins los braces lo so sortís de pertot de darrièr de davant e Pensos que bibrosa a me a me a aquel instrument es un un sentiment fòrt.